ar yr ochr chwith o'r sgrin mae'n dweud uncomplicate JavaScript neu dadcymhlethu JavaScript. Felly, fy amcan ar gyfer y defnyddiad o'r meddwedd hon yw, dwi'n gobeithio fi'n gallu um, cydbynteru oedd wrth uh, cod tadiad ysgrifennu'r unfan yn y iaith rhaglenni JavaScript i mewn yn yr gweithredolyn neu executable um, ar yr cyfrifiadur. Achos yn arferol, pan ydyn yn ysgrifennu neu rhaglenni i mewn yn yr iaith uh, JavaScript, yn arferol ydyn yn ysgrifennu um, ar gyfer, er enghraifft, um, ei rhedeg i mewn yn y poriwr, neu os ydyn yn rhedeg um, gyda'r ymbeddwedd arall gyda'r yr enw Node.js, ydyn yn arferol yn rhedeg hwnnw fel yr ysgrif. ar yr cyfrifiadur neu ar y gwenith ar y wefan yn ytrach i'w uh, cypenteri i mewn yn rhyw fath o'r ffel yn gweithredwyolyn neu executable. Ond y fantais o defnyddio yr me uh, meddalwedd deno hwn yw um, os yna'n gallu defnyddio yr un cod JavaScript neu hefyd um, TypeScript, ac wedyn ei gwydnderu i mewn yn yr ffael yr um, brethodolion, ac wedyn yr hynny'n gallu dosbarthu ar yr un ffal hwn i'r defnyddwyr eraill ar eir uh, cyfrifiaduron eraill hefyd, heb yr angen i dosbarthu y llyfrgelloedd yr, y rhain y bod yr rhaglen neu'r er gwrthdwyolen yn cael ei seledig arnyn nhw, mae'n rhaid i ni i ddim ond i dosbarthu ddim ond yr un yr gwrthdwyolen. Felly, y fentais o'r hwn yw, mae'n hynny yn gwneud yr rhaglenni Union and y iaith raglenni um, JavaScript yn hynod o'r yr hyblyg a dwy, er enghraifft, yr un a gallu um, rhaglenni yr un o'r ffeiliau o'r y cod taddiad ac gyfer rhyw fath o dudalen ar y wefan, ac hefyd yr un a gallu um, defnyddio yr un cod taddiad i'w dibyntaru union yn y gwerthudiolyn ac wedyn ei dosbathu union i'w rhedeg uh, fe fel yr uh, rhaglen annibynnol ar yr cyfrifiadur o'r uh, defnyddwyr heb yr angen i gysylltu gyda'r uh, rhyngryd. Felly, sut i mewn sefydlu yr uh, meddalwedd hon ar fy cyfrifiadur, a dwi'n um, defnyddio yr cefndir yn weithrededd uh, Linux, felly mae'r wefan hwn wedyn sy'n hwyr o hynny, ac um, er ni'n gallu gweld mae'n uh, tudalen hon wedi dewis uh, dewisiad Mac OS neu uh, Linux ar ein gefn ni a felly yw'r medsefydlu mae'n rhaid i ni i dim ond i rhedeg y gorchymyn hwn um, sef curl sydd yn cyrchu y meddygwedd oddi wrth yr cyfeiriad ar y rhyngryd hwn ac wedyn ei meddyglu um, ar yr cyfriadau lleol. Felly mae'n rhaid i ni i dim ond i'w gopio fe fel hwn

Uh, felly, mae hwn yn ardd a ryddhau inni, a nid ydy'r er cyl wedi ei mynsbydu o'r cyfrodwr hwn, felly yr yn gallu gwir hynny drwy redeg y gorchymyn, sudo, ac wedyn rpt cysylltu nod, ac wedyn cache, neu cydfan, ac wedyn policy, neu adweiwaith, ac wedyn yr enw'r o meddwl wedd sef cyl, ac wedyn nawr mae'n yn dweud um, nid ydy'r er cyl wedi ei sefydlu, uh, Felly, y cam nesaf yw i wneud hynny, sef i sefydlu y cyl a'r cyfrifiadur hwn. Ac efo'r hyn mae'n rhaid i ni i rhedeg a gorchymyn trwy dy apt cysylltnod get ac wedyn install neu mynd sefydlu a wedyn yr enw o'r feddywedd cyl ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. Ac wedyn i parhau ymlaen gyda'r ymwysbyddiad. A dyna ni. Nawr, os ydych chi'n rhedeg yr gorchymyn unwaith eto, which curl neu pa curl, nawr mae'n ymwydoli i mewn yn y bygell honno. Felly nawr, os ydych chi'n rhedeg y gorchymyn, curl, ac wedyn y dwbl cysylltnod, ac wedyn help neu cymorth, Dyma'r ddatganiad o'r cychwyn hwn, ac wedyn os yr yn rhedeg y gorchymyn, a cael ac wedyn a cysylltnod ac wedyn y prif lythren V ar gefod fersiwn, felly nawr mae'n hwnnw yn arddangos yr rhyfersiwn ac o'r cael hwn. Nawr, yr yn gallu dychwelyd yn ôl i'r gorchymyn o'r blaen, um, sef i redig y gorchymyn hwn, cael, ac wedyn yn cysylltnod um, bachltren

Nawr, maen nhw wedi gorffen yr mysefydliad o'r deno ar y cyfrol hwn. Maen nhw wedi ei ysefydlu i mewn yn yr Isbydell dan y picet cartref gyda'r enw dont ac wedyn deno ac wedyn blaen slaes bin ac wedyn deno unwaith eto. Ac wedyn nawr maen nhw'n gofyn Ydw i'n eisiau i adolygu uh, cosodiadau um, cregyn i ychwanegu deno i'r er chwipor i mewn yn y gyfrachad ac wedyn dwi'n mynd i dewis ydw. Nawr mae'n e'n dweud mae'r uh, deno wedi cael ei ychwanegu i'r llwybr i mewn yn fy ymgyrchiad ac wedyn mae'n e'n dweud mae'n rhaid i awdachau eich cregyn ar gyfer yr er gorchymyn i fod ar gael i mewn yn rhywbeth yn y ymgylchiad. Nawr mae'n yn gofyn um, os dwi'n eisiau i gosodiadu yr cyflawniadau. Felly dwi'n yn dyfalu, mae'r hwn yn cyferu at yr cyflawniadau pan ydyn yn um, adolygu yr cod tadiad i mewn yn adolygydd. Um, felly dwi'n mynd i dewis y dw Ond nawr mae hwnnw wedi cwympo allan o'r er, cyfrwaith honno. A felly, um, os ydyn ni eisiau i alddechrau y cregyn i mewn yn yr, yr ymgylchiad uh, bash neu Linux hwnnw, yn gallu um, um, mewn fyny gorchymyn y dot ac wedyn yr symbol, y tilder, sydd yn cyrchioli uh, cyfeiriad o'r uh, bygell cadref ac wedyn blaen slice ac wedyn y dot ac wedyn y bash arec. Fel hwn, uh, gyda'r er bash yn cyrchioli yr enw o cregyn neu, um, neu cregyn bash ac wedyn arec, uh, run command neu gorchymyn rhedeg fel hwn. Ac wedyn nawr os ydych chi'n yn um, yn fyny y gorchymyn which deno fel hwn nawr mae'n yn arddangos y uh, llwybr i'r deno. Wedyn y cam nesaf yw i creu y cyntaf y rhaglen i mewn um, yn y uh, deno neu i mewn yn JavaScript ac wedyn i redeg gyda'r dena yn hytrach nag i mewn yn y poriwr. Felly, um, os ydyn edrych i mewn yn y tudalen fan yma ar y chwyth, mae'n rhoi i ni yr er enghraifft, a felly ar gyfer y prosiect neu enghraifft neu esiampl newydd hwn, dwi'n mynd i creu uh, cyntaf yr uh, pigell fan yma. Ac wedyn i dod i mewn um, yn y be fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i creu yr ffeil gyda'r yr enw main.js fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i ar uh, mewnblenni y llinell syml sydd yn ddim ond yn allbynnu y neges um, Hello Byd ar, ar, ar cymell union yn y pregyn bash, sef Hello uh, Byd fel hwn. Ac wedyn, dwi'n mynd i rhedeg yr uh, main.js trwy'r mynd fyny y corchymyn a deno run um, main.js fel hwn, ac nawr mae'n ein gweithio. Mae'n ein rhedeg ar JavaScript i mewn yn y terfynach, yn y technag i mewn yn y porwr. Ac wedyn y cam nesaf yw, yn y technag angen i rhedeg y crymyn den o pob tro, ac wedyn yr er parameter run i rhedeg y uh, cod taddiad. Um, os dwi'n eisiau

Felly ar gyfer hwn, yr yn gallu um, gwneud hyn trwy defnyddio y parametr neu dewisiad compel neu cypentari um, gyda'r deno. Os ydych yn er enghraifft yn mewnbynnu, uh, gallwch chi mynd deno ac wedyn compile ac wedyn yr enw o'r ffael, sef main.js, a peth yn digwydd, felly gawn ni gweld. A dyna ni. Nawr, os yn yr ysgri y cymwysiad un yn y bygell hwn, mae gyda ni uh, fel newydd fan yma gyda'r er enw uh, o'r uh, pegell, sef uh, um, 26 um, dim 627a. Nawr, os yn rhedeg yr fel hwn, Nawr, maen nhw'n gwneud yr un peth o, fel os oeddem ni'n um, rhedeg gyda'r er, gorchymyn denu ac wedyn yr er, dewisiad neu opsiwn run. Felly ar foment, arnyn ar uh, y llwyfan neu ar yr cyfundrefn wyddeddedd Linux, ond os ydyn eisiau i dosbarthu y rhaglen hon i defnyddio'r um, sydd yn defnyddio y cyfnod wydrdeb y Windows, sut i wneud hynny. Felly, ar un gallu um, unwaith eto rhedeg ar un gorchymyn gyda'r er, er, opsiwn compel, compile neu cypentari ac wedyn yr uh, dewisiad um, target fel hwn Ac wedyn rydyn ni'n gallu am benodi uh, math o'r er, uh, cyfundrefn weithrededd, sef um, os ydyn eisiau i rhedeg ar Windows, mae'n rhaid i ni i ambenodi yr er Windows um, x86 trellach 64 gyswllt not PX gyswllt not Windows gyswllt not MSVX Ac wedyn yr enw o'r cod doddiad um, sef main.js unwaith eto ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad. Nawr, os yn rhestru uh, cymwysiad i mewn yn y ffigach hon, mae gyda ni uh, fel newydd um,

enw um, 66.67a.exe, felly mae hwn yr un fel um, oedd wedi ei uh, gypydori uh, yn gynerach, i mewn yn y cyfrifoldeb yn Waterdedd Linux, a bydd hwn yn rhedeg i mewn yn y Windows, felly cawn ni'n gweld os yr hyn yn nawr mynd fyny yr enw o'r fel, sef 66.67a, yn .exe ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni. Mae gyda ni yr un arbenniad fel o blaen. Mae'r er, er raglen hon yn gweithio yn llwydanus. Felly i grynhoi beth digwyddodd i mewn yn y fideo hwn, o'r yn llwyddiannus i ysgrifennu yn gyntaf yr, er,

i cynhyrchu ar ffael y gweithredwyolen um, sydd yn gallu rhedeg i mewn um, yn yr, yr cartref weithrededd Linux heb unrhyw uh, dyfyniadau neu llyfrgelloedd. Ac wedyn ar ôl hynny, os yna'n gallu um, cypydaru yr un cod tadiad JavaScript hefyd um, i cynhyrchu yr gweithredwyolen um, sydd yn gallu rhedeg i mewn yn yr cyfundrefn weithrededd Windows. Felly, um, dwi'n canfod hynny yn rhyfeddol iawn, um, ac y mae'n hynny yn agor yr y posibilrwydd lle er yn gallu um, datblygu yr un cortaddiad ar gyfer yr porwr, ar gyfer y gwefan, ar gyfer yr cyfrifiadur lleol sy'n gallu redeg uh, Linux neu, neu Windows,

Dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff yn iach a hwyl.